Abusua, wohwɛ kwan yi a kaa nam so a ɛredɔgye dɔgye na ɛwɔ sɛ otumi kɔkɔ wurawura nkyɛnkyɛnkyɛnkyɛn ansa na watumi akɔ akɔpue mu no a, ɛno yɛ kwan a ɛno ɛwɔ Nkoranza Nɔhoa Ahenkuro Abusua ɛda mu ara ɛde kɔkɔ puepue mu ɛwɔ ɛyɛ Atebu ne ne mpɔtamu no, ɛhɔ na saa kwan wei tumi nam mu a wohwɛ ahyɛnkafo a ɛnam mu a, ɛyɛ brɛ nko ara na ahyɛnkafo no suo ara na wɔresuo. Nsuonsuo ahodoɔ a ɛtaataa kwan no mu, ɛnna woyɛ hyɛn na woba a, bere ne abere nyinaa, gye sɛ wotumi dɔgye ara kɔkɔfa obi deɛ mu ansa na woatumi apue a. Ɛno no, ɛyɛ ɔhaw a ahyɛnkafo dodoɔ no ara ɛresuo a wotumi sɛ Ghana yɛbrɛ, yɛbrɛ papapapapapapa, yɛbrɛ. Yɛbrɛ. Yeah, kwan wei, sɛ yɛkyerɛ mu a, ɔpanin a wɔ no na ɛyɛ mmarahyɛbadwani wɔ ha sɛ yi, ɛyɛ Major Retired Derrick Oduro, yɛ wɔ no ankasa ne kurom kwan na yɛnam so a, wotumi hu sɛ ɛkwan yi, ɔmanfoɔ ɛresu, ahyɛnkafoɔ ɛnam so resu, ɛɛ passengers ɛnam so resu, ne nyinaa da ne sɛ, aduane ɛne baayɛ dɛ, ɛndeɛ aburo ɛne nneɛma ɛpie firi ha ba nyinaa da no, ɛnyɛ agorɔ a, wow de w'ani tu a ɛkwan yi ho kora hwɛ aburofoɔ kakraka ɛda hɔ no, wotumi sɛ nnuane a ɛfiri ho, ɛba ne ɛkwan wei so paa deɛ ɛnyɛ agorɔ ghana yɛnya wɔn so mfasoɔ paa nanso no ɛkame ayɛ sɛ wɔayɛ wɔn te sɛ aboa ɛyɛ abubu a wɔbɔɔ no asuo nanso da ne da nyina da no wɔda asu ka kyeɛ no wɔn ɛna wɔde nnuane berɛ ma yɛnya bi adie nanso no sɛ kwan a wɔbɛfa soɔ no bɛnya kwampa afa soɔ no ɛɛ lalae lalae Wɔayɛ sɛ anyanya mfiriwa a daa ne daa nyinaa wɔsi afuo so kane, nanso no, afe no bɛkɔ n'awieeɛ no, adukuro mu mpo wɔnnya bie na wɔada no. Nti daa ne daa nyinaa da no ama ɛsu a na wɔresu a wɔnkyerɛ sɛ mpanimfoɔ mmɛyɛ wɔn adom no, ɛsɛ sɛ deɛ ɛyɛ agye nsam. Wɔkyerɛ sɛ mfirinhyia mmaako mmaako nnum ni a ɛkwan no da hɔ a fidie nsi so na ayɛ adwuma de ama wɔn. Ɔkyerɛ mu sɛ, Kwan yi, sɛdeɛ Atemanfoɔ binom kyerɛ no no, ɛkwan no bɛdaa hɔ no mfihyɛ bebree nie, nanso no, ɛnyɛ adeɛ sɛ afidie aba abɛsi so da aman kɔ aman ba sɛ ɛbɛyɛ na ɔbɛtumi ayɛ ama wo no atumi akɔ akɔyɛ den de ama wɔn ɛnti no firi ha sɛ yɛ ɛfiri busua kɔpie mu duroma ɛkɔ ɛyɛ ateebu amante wotumi sɛ ɛkwan no deɛ ɛwa ɛwa ɛwa ɛwa ɛwa paa kwan no deɛ

ana ɛsɛ wɔ class ana obi abɛfrɛ no basɛ yɛmu akɔ aba koraa ɛmfa mmra fa bea na ɛnɛ yi yɛnante nante mu adwuma yi adwene sɛ sompa ne adwuma pa nti no yɛnante nante mu a ɛba bɛpie mu ɛwɔ nkoransa nɔf wɔ ahenkuro ne busua Seesei baabi a yɛgyina no yɛ Adwumasa yɛ no wɔ Nkoranza North na wohwɛ kwan a ɛnam mu a firi Busua de ba Adwumasa ɛbɛtwa mu ɛkɔ Duroma kɛse ɛna afei kora no ɛde kwan wei a ɛna ɛda mu a ɛde bɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Atebu ɛna afei wohwɛ mu a ɔman yi nyina da no nka ne sɛ aha nso so yɛ bea a nnuane ɛfiri ba paa ɛneɛ bɔɔdeɛ ɛɛ bayerɛ ɛna afei kora no aburo ne nneɛma deɛ Ɛdɔɔso paa a ɛfiri ha ba. Ɛnso no, ɛrekame ayɛ sɛ wɔn akwan no aporɔ atete ayɛ sɛ kontomire no. Ɛkwan no aporɔ koraa yɛ a woba a, mmenamena a ɛda kwan no so no, sɛ sɛ ɛnyɛ potholes bio, adane manholes paa na ɛgu kwan no so. Amanfoɔ resu, wɔretwa adwo. Na ɛba ne saa na sɛ da ne da nyinaa wɔboa ma ɔman tumi kɔ soɔ. Nanso no, sɛ ɛbɛyɛ na wɔn nso so no kakra nkɛse sɛ ɛtumi boa ɔno wɔn akwan nso so no ɛtumi ɛyɛ yie ma na wɔnya no ɛsɛ wakɔyɛ sɛ apupu a wɔbɔ wɔn asuo nanso da ne da nyina da wɔda asu kakyeɛ no enti ɔmanfoɔ ɛresu sɛ wɔntumi nyɛ nyanya mfere wɔ a wɔsi afuo so kane nanso no afe no bɛkɔ no wie yɛ na wɔnya du kurom mpo na wɔda ɛno nti no fa bia yɛbɔ mmɔden a atumi aba bɛpie mu ɛwɔ ha sɛ yɛ a wohwɛ kwan no so a ɛkwan no nyɛnyɛnyɛ sɛ asɛnkafoɔ ɛreba a wɔn ankasa wobɛhunu bi Sɛ ahyɛnkafoɔ no kye sɛ wɔwurawuraa wo nkɔmmra no na wo ball joint atu, wo hɔ baasa yi, ɛneɛ wotumi sɛ fault ahodoɔ no na woanya. Ahyɛnkafoɔ no kyerɛ mu a, sɛ ɛkɔba ne sɛ da ne da nyina wɔbɛnso bɛkɔba no wobɛnya fault nti no, ɛneɛ nneɛma ketewaa bi koraa na wode bɛto kaa no mu a na wɔ sɛ wɔgye wo sika kɛseɛ. Enti ama akɔyɛ haw de ama timamufoɔ no paa. Yɛbɛpie mu wɔ adwumasa, yɛne timamufoɔ bi bɛdi nkɔmmɔ ne ahwɛ wɔn haw ankasa ne sɛdeɛ nneɛma no ɛsi ɛkɔ. maame ne ɛɛ eh, maame ɛnti mi ni nkɔmɔ awuraba fɛfɛ ɔno nso so ɛwɔ kuro dua yi mu a yɛne no ɛbɛdi nkɔmɔ maame hwɛ na me ne no ɛni nkɔmɔ maame mɛmo akɔ aba megyiri sɛ wo ho yɛ paa mm. yɛbɛ nante nante mu aba bɛpii ha ne yɛhwɛ kwan yi a sɛdeɛ ɛkwan yi sitiɛ ɔhaw bɛ ɛna mu na mu ɛkwan no sɛ ne sitiɛ hɔ yɛkwan yi deɛ ɛnyɛ koraa na yɛde nneɛma ɛkɔkɔkɔsi no yɛbrɛ paa yie ade ɛdi yɛdwane yɛakɔ

Sɛ ɔhaw bɛn na mo nam mu ano? Ɔhaw a ɛnam no sɛ abiri na abiri nyinaa no ɛɛ sɛ nsuo tɔ paa sɛ wahwɛ kwan a ɔnyɛ wa gyina so waku nsuo tɔ na yɛ fɛ di agorɔ last bi kura yɛn kyɛɛ na ɛɛ yɛ nana bi wɔ ayare kan nsuo gya mu ɛnam kɔrɔ nti no yɛnuru baabi bia na wɔfiri mu kura yayaya ne sɛ na ka kwan no yɛ kama ka yɛ maame ɔnti mfiri mu nti yɛaka ho asoma kakakakakaka yɛni bi a wɔbɔ nti yɛbɛsrɛ aban sɛ wɔhunu yɛn mmɔbɔ no wɔn wɔ yɛn na yɛbrɛ yɛsɔ ɛka ghanafoɔ yɛto aba a Yɛ ha koraa na ɛto aba kɛse, enti no, wɔkaa yɛn na wɔmoae sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara bɛwie pɛɛ de ama yɛn. Yɛn ho kyerɛɛ wɔ ha.
Duruma, nkate, aburow, bayerɛ, na wɔma nyinaa firi kwan wɔ Yesu. Na na ayɛ ɔsɛn sɛ kwan no woba kaa koraa woduru baabi koraa na ɛbɔ yɛ dan mu. Kaa no ayɛ forɔforɔ a wodie wɔ kwan no so ama binom. Nnipa bebree kaa accident. Na ano baa baako awoa kan anadwo. ɛkɔ abusua aka aba sɛ wɔ mma nyame ne nyame nipa anim ɛnyɛ sɛ nyankopɔn ne gyina atia nka ɛnyɛ asɛm pa yɛka ghana ho yɛto aba yɛne ti berɛ nti ghana sɛ yɛpɛ sɛ yɛsere wura nom sɛ sɛ yɛnteɛ bi na sɛ yɛka ghana ho a bɛnka ɛyɛ awerɛwo sɛm ma yɛ paa sɛ nsuo tɔ a na kyerɛ sɛ yɛagudeɛ nyinaa ka wura mu a yɛma sukuu ka koraa yɛtumi ntuatua aba no ntwerɛ ni mɛhwɛ yɛ nkwansa na ɔfo duruma adumasa kɔpem duruma nkwa kɔpem busua ɛsa yɛ akam yɛ mɔbɔ ɛsɛ aba
mpanimfoɔ binom ɛne ɛne wɔn adi nkɔmmɔ yɛtumi ahwɛ kwan no amane a wɔnam mu ne wɔn su a wɔsuo no wɔkyɛm sɛ kwan no ɛnam mu ara firi busua ɛba adumasa ɛkɔ duroma ewuroma ɛkɔkɔpie mu ɛwɔ ateebu ɛne aburo a aburo aburo na ɛtumi bɔ kutukutu na yɛsoa ne yɛde ba na mmom no mfudie no bɛba nanso sɛ ɛbɛyɛ na wɔbɛtumi ɛde akɔ akɔduru dwam no na ayɛ biribi ɛwɔ hɔ wɔkyɛm sɛ wɔfa kaa koraa kaa no tumi kɔtim Dɛ ama wɔn mpere ara ntu a wɔndu dwam no na edwa atu. Ɛbɛyɛ dɛn na wɔatumi atɔn wɔn adeɛ? Enti abatoɔ nso gu a wɔn na wɔto ne kɛseɛ. Wɔbɛtumi akɔ akɔdi line so ne wɔn logologo line na wɔakɔ akɔto aba. Ɛbɛba no na yɛatumi atwa wɔn konkonifa. Enti ɛb- ɛberɛ aso sɛ wɔkasa wɔn tiri osiane sɛ mpanin sɛ woyam yawoya na woamfee wo se a ɛyɛ a na eh, obiara nhu sɛ woyam yawoya nti no ɛberɛ aso sɛ wɔkasa na mpanimfoɔ mmɛyɛ wɔn adom na wɔnsoso no. wɔn ho ntumi ntɔ wɔn. sɛ wohwɛ sɛdeɛ ahyɛnkafoɔ no bi ɛnena nenam kwan no so a piare no yi a wɔba yi ɛɛ na wohwɛ bidie paa tumi hyehyɛ ebi a 400 bags na egu ɛyɛ wei mu a ɛɛ ɛɛya ɛɛya emu ɛɛya papaapa ɛno nti no wɔkyerɛ sɛ mpanimfoɔ ɛmbɛyɛ wɔn adom na ɔntumi mmoa wɔn sɛ ɛbɛyɛ a kwan no wɔn nso so ɛbɛtumi anya kwan pa bi afa soɔ ebinom kora kyerɛ mu sɛ sɛ ɔbɛba na nka kwan wɔntumi ammɛgu so kotaa no fa mma wɔn kora a ɛka wɔntwa so na ɛso anya sumi kakra ɛtumi fa mma wɔn na ɛtumi mmoa wɔn a wɔtumi kyerɛ mu sɛ mpanimfoɔ mmra na wɔntumi mbɛyɛ wɔn adom sane sɛ nnɛ deɛ

afa kwan no so. Kwan deɛ yɛbrɛ, yɛ a yɛn adu koraa no, kwan so brɛ paa. Right, abusua, eh, mpanin sɛ, eh, asɛm wɔ hɔ yi no, ɛyɛ a na ɛho ni danseɛ, yɛtwa ho baabi, na yɛde ayɛ danseɛ. Kaa yi, ɛnam sɛ kwan yɛ nti no, aberɛ a wɔnam kwan so a wɔba yi a, hwɛ, kaa no, sɛdeɛ ɛsɛ yɛ hu ɛsi kɔ a nnipa ɛte kaa no mu, ɛsiane sɛ kwan no nyɛ nti no, ɔte si amena no mu no, ɛna atutuo yi, ɛna wɔyɛ no kakrakra saa sɛdeɛ wɔbɛtumi de akɔ akɔ pue de aba, hwɛ sɛdeɛ kwan yi asi ayɛ, yɛ a wɔatutu, yɛ a wɔde rekɔ, nnipa ɛte kaa no mu a, ne nkwa nso so, ɛyɛ a na ɛho hia paa. Bere bi so sɛ yebetumi ahwɛ na yɛn nkwa temamufoɔ yi apere tumi nyina da no, adeɛ baako ne sɛ yɛnya tumi no a nnipa na yɛde bɛdi wɔn so. Na sɛ nnipa no yɛ a yɛde bɛdi wɔn so no, yɛsan nso ma wɔfa saa haw wei mu a, na ɛyɛ asefem a temamufoɔ nsuro. Na temamufoɔ nsu ayɛ awerɛhoɔ pa ara te bɛserɛ. Enti ayɛ Fabia na aduokron na ɛkye kɔ so. Ɛna afei koraa no, wokɔ YouTube a, Fabia Media, Fabia Media, subscribe ma yɛn. Na mmea mmea ahodoɔ bebree no ara wɔ hɔnom a baabi a nnepa rekɔ so no, yɛde bɛbrɛ wo, ɛna afei koraa no, baabi a nneɛma nkɔ yie no, yɛde bɛbrɛ wo. Yɛn nyinaa yɛreka abom na ɔman no atumi anyini, na ɔman no ayɛ kɛse. Fabia Media, som pa ne adwuma pa.

ɛna yɛ kan afei kora no ebi ana temamufoɔ mmienu bi ɛna ne ɔne wɔn kasa nanso papa yi baabi a n'atifi adu wɔn wɔatena kwan mu ɛɛ kwan hɔ sɛ yɛ akya wɔ di kwan no so dwuma akyi ma yɛne ne ni nkɔmɔ ne yɛn hwɛ adeɛ ɛgya yɛn mu akɔ aba megye di sɛ ne mmerɛ wo mfo mu yɛ bɔkɔɔ yɛhwɛ ɛkwan ɔhaw bɛn ɛna mo nan mu kwan deɛ haw bebree haw bebree kyɛ sɛ nneɛma ne yɛfiri kwan so baa no ɛyɛ ade ketewa yɛkɔ ano nyɛ kɛ mmini yɛnya kwa bi berɛ paa berɛ paa nyam na sɛ ne yɛkɔ awoeɛ so a ne ɛden mmae paa nneɛma ne yɛfiri akɔ nkorasan bɛyi ma no atakyim a kumase sunwane ankran ɛnyɛ ade ketewa yɛkɔ a no nyɛ baabiaa nyɛ kora kɔsi atabubu ɛnyɛ nti ɛsra bansɛ no da woroma wɔsi adeɛ yɛ wɔmmoaɛ wɔn a ɛpaa no sɛ kwa no deɛ yɛka sɛ yɛde gye ho a ne yɛto yɛkyerɛ no kwa no baabiaa nyɛ baabiaa gye sɛ no ne kwa no deɛ wɔn ɛ ne kwa no ɔkɔ mɛyɛ ma yɛ yɛhwɛ ɛkwa wei ɛfiri ha kɔkɔ pie hefa hefa na ɛfiri asɛkyɛ ɛkɔ pie ateebu asɛkyɛ de kɔ ateebu ateebu yɛda se paa
nti saa kwan yɛ pɛ sɛ ɔbɛyɛ ma yɛ sɛ ho tɔ yɛ kakra nneɛma ɛsi ɛkɔ ɔpɛne yɛ mɔkɔ aba
megyere sɛ wo ho yɛ yɛhwɛ mo kwan no ɔhaw bɛ na ɛde ma mo deɛ ɛnyɛ korakorakora ɔfiri baabi ɛkɔtare ano kɔsi atɛmu bi kɛadura balance nkoa bi kora tumi fi atɔ ma nnipa koraa pira awɔ sɛ nnipa koraa moto koraa aka sɛ ɔnkɔ nsuo tɔ a ɔnkɔ ɛnti yɛsra ban sɛ wɔbɛboa yɛ na kwan no wɔbɛyɛ no yie ma ayɛ saa yɛ ɔha problem paa ɛsɛ wonya afodeɛ koraa wonya nipa deɛ bɛtɔ wɔtɔ koraa adeɛ no asɛe na hwane bɛba bɛtɔ biaa mbɛtɔ because yɛnya kaa deɛ de ɔbɛfifa mmena mu aba nti yɛsrɛ aban sɛ nada wo no ma wɔmɛyɛ kwan no ma yɛ yɛda se paa alright abusua asɛm a yɛka no Ɛɛ ani anhu a mpanin sɛ yɛ na ɛnyɛ tan na wei deɛ ani ahu waa hwɛ kaa yi sɛdeɛ wɔsi kɔ benkum nifa benkum nifa benkum nifa bideɛ kaa sɛdeɛ wɔsi ano duɔ nanso wɔntumi mfa kwan no straight na mmom gye sɛ wɔfa benkum ne nifa ɛkɔ nkyɛn mu nkyɛn mu a hwɛ sɛdeɛ kaa yi ɛsi ɛbunibuni wɔn ho ɛwɔ nkyɛnkyɛn a ansa na papapa yɛ mpanimfoɔ ɛsu sɛ wɔn mmra ɛmbɛ wɔn ano ebi ɛsɛ kaa no ɛna wahyɛ ase a wɔtete ɛsan no a yɛhwɛ sɛ ɛkwan yi so deɛ ɛhu Ehu paa. Wo a wohwɛ ɛkwan mfimfini paa a ɔhyɛnkani de kaa nam so a, hwɛ sɛdeɛ wɔresi rekɔ benkum ne nifa na kaa yi resi remunimuni ne ho no a, ɛyɛ adeɛ sɛ kwan no so ayɛ hu papapapapapa a wɔrepere so sɛ mpanimfoɔ mmra na wɔmmɛyɛ wɔn adom. Ɛkwan wei wɔ kwan a ɛyɛ kwan a Ɛno no, Nkoranza North na ɛwɔ, yɛ no wɔ Bono East. Na Nkoranza North, wɔn ahenkuro ne busua yi a Major Retired Derrick Oduro na ɛyɛ wɔn mmarahyɛbadwani na wɔsuo sɛ mpaninfoɔ mmra na wɔmmɛyɛ wɔn adom. Neɛ nɛ na yɛne asɛnkafoɔ no binom ntumi nni nkɔmmɔ no yɛnhwɛ, ɛyɛ ɔpanin a ɔde kaa yi rekɔ yi no, yɛne no nni nkɔmmɔ na yɛnhwɛ sɛdeɛ nneɛma resi kɔ na yɛnhwɛ ne haw ankasa wɔ n'amu sɛdeɛ kaa yi resi bubu fasuo yi, ɛnyɛ no ayamhyehyeɛ.

Ɔhyɛnkani a wɔno ɛte bidie kaa yi mu a ɔno ɛde kaa yi ɛnam ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ yɛ a wohwɛ bidie yi a wotumi sɛ bidie a ɛne yɛ apaake no tentententententen nanso no sɛ kaa ne ba a ɛgye sɛ wadandan saa ansa na watumi akɔ akɔ pie yɛ a ayɛ awerɛhosɛm paa hwɛ kwan paa a ahyɛnkafoɔ ɛnam so ɛde di dwuma wɔkyerɛ mu sɛ da ne da nyina da no ansa na wɔbɛtumi akɔ akɔdu na ɔkɔduu yɛ a na ɛwɔ sɛ kaa no sika a wanya no

yɛda ase. Wontumi mma baabi na wontumi nsan dan w'ani nkɔ wabere a wonhu kuro wura sane sɛ mpanin adi nka ka to hɔ sɛ ɛpeta asase wɔ he no ɛyɛ ana ɛnna hɔ kwa enti yɛbɔ mmɔden a aba bɛpie mu na na gyei boaten sika pa na hempie yɛ wɔno ɛna woba kuro dwa mu a wɔno ɛna yɛ ɔhen pɔporɔ a

Sɛ wopɛ sɛ baabi yɛ akuraase a, ebefiri wo ankasa anaasɛ temammufoɔ anaa aban no a wɔte nkonnwa so. Esiane sɛ nnɛ wobɛhwɛ adwumasa kwan a ɛda ha a, awerɛhow na ayɛ sekpem kɛkɛ. Na sɛ kura ɛkaa dɛ, nka daa baako no a ɛbɛn kwan no, sɛ mohwɛeɛ a, wofiri nkoranse a ɛbaa wo left hand, ɛkaa dɛ nka kaa kɔbuu saa dan no koraa guiɛ. Esiane sɛ nsuo, amena ne nneɛma bi a ɛda hɔ, dodgings ne ayi no nti no, ɛyɛ a na ha asetena koraa awerɛhow. Esiane sɛ ha nso so na abayewerɛ ne nneɛma bebree firi ba, duromadwa, Tu eh yɛ eh Memeda a wobɛsen kɔhwɛ Duromadwa na sɛ yɛkɔ a Kar na de hwɛ Duroma yɛkɔ na ani san kɔhwɛ Mfranza Awerɛho na mma agu kar mu Abata agya wɔn ma fie a wɔn kɔ dwa kɔdi eh dwa de sika aba fie abɛhwɛ nkoraa no sukuu daakye no Na accident ne nneɛma bebree nti yɛbɛsrɛ aban no wɔmfa ne nan si fam na wɔmma ne nsa nso baabiara Ɔnyɛ n'adwene sɛ ebia baabi yɛ kurom nti kurom adwuma nko ara na ɔyɛ Na yɛn nkuraase foɔ nso na yɛto aba Na mmaaban no atumi akɔpaw a, sane sɛ wɔba nkuraase a, nneɛma no nyina wɔ nkuraase sene kurom. Nti sɛ wɔyɛ sɛ wɔsiesie kurom agya nkuraase no a, na ayɛ sɛ wɔayi ayipamu bi, yɛatwa kuro no abɔ. Yɛyɛ nkuraase pɔ no yɛate agu baabi koraa, na ɛnɛ so akura ni baabiara. Nti ɛsi ama no sɛ wɔmfa ne nan si fam na wɔma ne nsa so baabiara. Yɛwɔ MPs akɛseɛ wɔ ha, yɛwɔ DCs ne MCs wɔ ha. Nnipa bebree wɔ ha a wɔnim de asikafo wɔ ha ɛsɛ sɛ wɔyɛ biribi papa bi de ma saa fi agya side ha sɛ moba mohwɛ yɛ a yɛn kukuo taa na bɛdu baabi na yɛtwa so ne aka no menim yɛ nti yɛgyae nti yɛbɛsrɛ sɛ nana bɛte yɛano mu sɛm a yɛka bi a ɔmfa ne nan si pam na ɔma ne nsa nso a yɛ saa de akoe de yɛntoa ba wɔ ha yɛbɛma obiara te ase sɛ yɛntoa ba ɛdu hɔ na yɛbɛsi kwan a yɛbɛsi kwan Me ankasa na meka, mɛka akyerɛ me manfoɔ ne yɛasi kwan no sane sɛ yɛyi yɛ mu a awerɛho. Sɛ wobɛhwɛ nkora ɛkɔ sukuu wɔ ha a, me nua, ahwɛ kora wobɛsu ama ho. Because yɛse uh, sɔre ɛno nka ho but mepɛ sɛ mede wura mu. Saa school feeding program yɛne bi wɔ ha, wohwɛ villages yi a, uh, sorry to say this, uh, nɔfoɔ no dɔɔso wɔ ha. Enti sɛ ɛkɔba sɛ ɔno nnya aduane ma ne ba nni, nkɔ sukuu mu anaa ɔkɔ sukuu nya aduane nni, ɔbɛkɔ sukuu ma bansa ɔbɛdidi ofie. Ɔbɛyɛ bia na maame no kɔ afuom. Akwadaa no ba ahwɛ, awɔ ɛsɛ ɔbɛsan ano aduane no adi ansa na wasan akɔ sukuu. Ɛkyerɛ sɛ nneɛma bebree bɛka akyire. Mesrɛ no ɔmpɛ n'ani mmɛhwɛ yɛ kakra, anyɛ saa deɛ ɛkɔ so deɛ awerɛ ho koraa. Network sɛm wɔ kurom ha te sɛ. Ɛndeɛ yɛ poor paa, me nua. Sɛ woyɛ ɔhene na apɛ sɛ asɛm bi si wɔ ha. na wɔfrɛ police na wɔn abɛboa koraa na ɛkyɛ sɛ wɔforo dua ɛnso sɛ wɔkɔ durom a bi si hɔ wɔkɔ busua bi si hɔ menim ha wɔn fa so yɛ nneɛma no a ama yɛ ha no ankasa yɛnya network no nanso ka baabi ɛwɔ yɛnyɛ saa mmienu ɛsɛ yɛnyɛ eh, network no yɛ adwuma but biara ni hɔ yɛ adwuma vodafone na mtn na everything bi biara ni hɔ sɛ wɔkɔ sɛ wɔforo wia ɛne wobɛtumi anante from yɛ to durom alae ansa na wɔatumi akɔyɛ na wɔkɔ busua awerɛho na asepem nti yɛsrɛ sɛ moatu ho anamo ama yɛ a na anka ɛyɛ me makoma so adeɛ anaasɛ nisuadehu bi a mepɛ sɛ me ne mpanyimfoɔ bi di nkɔmmɔ na nyame ne nsamanfoɔ adaworo ma yɛaka mo akoma na modi dwuma yi a mɛsrɛ mo montwa so monyɛ sɛ bi a wɔbɛka na mode si yɛ nko a na momma asɛm no nni mu na ɛntimi nkɔduru baabi ɛsɛ ɛduru a yɛn nsa bɛka mmoa ɛde aba kwan mu Yɛda ase papa pa ɔda no. Me so meda ase.
Abusua nana wate sika pa na hemfie ɛna yɛba bɛdu a asɛm a ɛda a mpanin sɛ ne wura no ɛna sɛ no ɔno ankasa atumi awesa na no di sɛm ɛde akyerɛ yɛn a yɛtumi ahu nsɛm ahodoɔ yi a ɛkɔ so wɔ kurom a wɔkyɛ mu sɛ ɛnyɛ ɛno nko a ɛne wɔn haw ɛnyɛ ɔno nko a ɛne wɔn haw wɔn haw deɛ ɛdɔɔso school feeding program ankasa koraa no ebi ɛni kurodwa mu a Wɔbɛtumi anya bie na mmɔfra bɛkɔ sukuu bɛba na wɔabɛsen asan so akɔ akɔhyɛ gyaeɛ akɔ akɔbɔ gya mu. Hwɛ nwusie a ɛbɛsan apu n'ano ansa na biribi kakra aka n'ano no. Ɛno nti no mpaninfoɔ nhwɛ na wɔntumi mmoa wɔn sane sɛ nnɛ yi deɛ wɔn ho rekyere wɔn paa. Na network sɛm, asɛm asi koraa na ɛsɛ sɛ wofrɛ polisini anaasɛ sɛ wopɛ sɛ woka asɛm bi kyerɛ obi a, agye sɛ wapagya fon no de akɔ soro te sɛ kɔmfoa na ɔkye statue no ansa na watumi anya network bi na ansa na watumi akasa. Mpaninfoɔ nhwɛ na wɔmmɛyɛ wɔn mmoa. Aha yɛ fabea som paa.